Right, Iron Evans, fi o Speedy Sofas yn Pencader. Na beth sy'n rhan, ni gwerthu sofas a pethau'r ardd. Dechreuon ni mewn mistake oedd y e mewn ffordd, naw blynedd yn ôl. Dechreuon ni gwerthu sofas, a ddi ar tu allan yn wag dyn ni. Erbyn ni, o'n i moyn stwff fwy o seis. So wrthyn ni experiment o rhan bach, a landwn ni lan yn Portugal. A ni'n importo'r stwff mawr awr i gyd o Portugal. Dechreuwn ni gyda ddraig goch, fan hyn. Ni wedi gwerthu'r ddraig goch i dreigiau rygbi Newport. Tîm yn rygbi de, pryno nhw un dyn ni. Ar awn tu ôl i chi wedyn mae'r ceilog. Ni'n gwerthu lot o rain. Mae'r corgi'r cwyn dyn ni. A mae'r David yn ei wedyn ni. Mae bob fath o bobl yn prynu David. Go taro erif ydyn ni fan hyn. O, oh, un peth yn gwrdd y taro yma, a ffermwyr yn cona am bod e'n ddrud, ond fi'n gweithio nhw. Sy'n eisiau fet yn nhw, Sy'm eisiau clau tan o fe, sy'm eisiau gwell glan yn fe, a bydd ei byw byth. O, a ceithir y gefyd aeth ydi. so i wedi gweld par o geithir fel hyn, fe gael dy fi, fydden ni fwy a hanner. Mi da wyt ti. A'r un peth ar ceffil, ni'n cadw mellu geffil adre da fenyw yma, ond es i lawr a dau geffil dwsodd ddo. A to Peter Bowen sy'n rasio ceffilem Pembroke. Rhaid fel chi'n gweld, ni'n caru bob math o botiau. Cwys bod pob un yn mynd licor un pot, mae'r un peth ar un gwraig, fe ni gyd licor un gwraig, fe ni'n trwbl. Yr elephant oedd y peth mwy odd y biodd ma. Amser biodd ni ar hyn o, o hwnnw'n gwrdd, gethon ni ddod o sport ar elephant. O'n i'n meddwl mynd i Cardydd, ond sy'n misau ni fynd i Cardydd. Ni'n distico yn pencader, mae pobl y Cardydd yn dod ato ni. Mae pobl dod yma Llundain, Carnarfon, pob man lle chi feddwl am... Led nes fi fynd i Swnsa, mae eisiau mynd i Cornwall yn ei delifro. So ni'n mynd dros, dros wlad hyn i gyd, mewn ffordd e. A mae popeth sy'n sy'n chi beth i fod, ta beth ych chi'n moyn, mae gyda ni. A o fan hyn, fel chi'n gweld, mae Iesu Grist yn ni. Yn edrych ar ôl ni yma, tra bod ni'n cael amser caled, os mae bwrw glaw a tywydd yn ddyblas. A mae'r un mawr fan draw, yn ffeso at y capel de. So amser chi'n mynd o mas y disil, llwch chi weddio at Iesu Grist drwch o draw rewl. A rhai'n edrych go od ato fe. A mae fe dyn i hunan Elvis. Mae e da ni. Ha ha. Pobl sy'n licio Elvis, ha ha. Mae pobl na'n addicted i Elvis a maen nhw'n gweld e, maen nhw'n gweld brynu e. Ond llai fynd i lot o llefydd i chi le ni wedi gwerthu stwff. Mae pobl hala nhw. So nhw'n becso faint maen nhw hala nhw'r ardd. Hala nhw 5,000, hala nhw 10,000, hala nhw 20,000. So fe'n ei gwaniaeth. Ni'n prynu stwff mewn o bob man yn y byd mewn ffordd. China, Philippines, Portugal fwyaf, uh, sy'n dal India, peth stwff ma. Cwr soffas ni'n gwerthu, sy'n os os, os nag os lot o arian i gael chi, bydd sofa ar y fi siwto chi. Os ydych chi moyn sofa posh i fynd i'r tŷ posh, bydd sofa ar y fi siwto chi. Os yw ffarmwr y moyn sofa, hwnnw y pen tos fwyaf, cael arian mas o fe. A mae'n wastad y moyn sofa lledir, Wraig y rhai cyllid lledr, sef bod e'n cyfro'r soffa a cachu da. O'n i'n trio gwerthu lot o waniaeth soffas wedyn i beth sy'n gyda pobl arall. Fel y patchwork, Chesterfield a pethau fel la. Dwi'n mynd gweithio chi bod rhywbeth mwy cyffyrddus eistedd, no? Ond os y tîm mawr ydych chi'n mynd edrych yn neis yn yr hôl neu rhywbeth fel la. Credu bod rhaid chi werthu digon o wahanol pethau, achos ni mas yn blad fan hyn sy'n population mowr gyda chi, so mae'n gweithio'n well bod chi'n gwerthu bach o bopeth, mae rhywbeth fi siwt o pob un wedyn. Sy'n dal beth sy'n man, ni'n newid o trwy amser. Rhywbeth i chi wylo, dewch chi lawr i Speedy Sofas yn Pencader, a snadio yma, mae ar y ffordd yma.